Барыгызга сәлам. Нәрсәләребез бар безнең? Бу төрле-төрле җиләк кәнфитләре. Шуларны кулланабыз барысын да. Шәп!
Сәлам! Безгә кушылыгыз. Без сезгә искитмәле уйдырма торт пешерү серләрен сөйләрбез.
Дөньядагы иң яхшы торт.
Нәрсә инде бу? Күпме серлелек! Син бала кебек. Утырып тор, күзеңне ачма. Кызым, бар да әзерме? Әзер. Яхшы. Өч, ике, бер!
Сөенче, әнием! Бу гаҗәеп торт сиңа! Бүген искиткеч көн! Без сине яратабыз! Әнием, шәмнәрне сүндер! Ә, дөрес әйтә, теләкләр телә. Ә, тик берәүгә дә әйтмә.
Ага.
Сөендердегез. Мин чыннан да оныткансыз дип уйлаган идем. Онытып җибәрә язган идем. Э, ярый әле кызым исемә төшерде. Рәхмәт, кызым. Әтием, син бүтән нәрсәне онытмагансыңдыр бит? Ә, әйе шул.
Ахмак та инде үзем. Бу сиңа. Розалар, минем яраткан чәчәкләрем. Шундый матурлар. Тагын кара, бу сиңа. Үзем ясадым бу котлау хаты.
Моны үзең яздыңмы?

Супер консуни ярдәмгә килер. Карыйк әле нәрсә бар икән. Ха! Ха! Ха!
Беренче купон супер консунидан яңа сыгылган әфлисун суты. Түкмәскә тырыш, беркайчан да тоз салма. Икенче купон кәефне күтәрү өчен чәчәкләр бәйләме. Тик өзәргә рөхсәт булган чәчәкләр генә. Өченче купон. Бер сәгать Хлоя белән уйнау, тик тавышланмыйча гына.
Кара син, ис китмәле. Минем өчен күпме әйбер әзерләгәнсең. Гафу ит, кадерлем. Беләм, бүген бераз ачулы идем. Мин моны төзәтермен. Минем бүлмәгә барып, бергә рәсем ясый алабыз. Яхшы, күңелле булыр иде. Тик син миңа ачулы түгелме инде? Кил монда.
Юк, кызым. Мин дөньядагы иң бәхетле әни. Чынлап әйтәм, хак дим. Мин синең белән бик горурланам. Син моны беләсең, шулай бит? Гаҗәеп көн өчен рәхмәт. Синең яныңда һәр көн шатлык китерә. Бүген бигрәк тә искиткеч көн иде. Яхшы, син безнең өчен искиткеч әби.
Я, торт ашыйбызмы? Мин ач.
Ярый дип уйлыйм. Тәмле күренә. Кайдан алдың аны? Теге яңа кибеттәнме? Кем?
Минме? Мин сатып алмадым. Үзегез пешергәнсез дип уйладым. Аңлашылды.
Тукта әле. Консуни?
Ә, сүз бетмәс. Әйдәгез торт ашыйк. Икегез дә таң калырсыз.
Аңлашылды. Сәер, аны кисеп булмый.
Син аны үрнәкләр рәтеннән алдың мәллә? Барып чыкмый ахыры.
Бир үзем кисеп карыйм. Әзер.
Берәү дә аның уйдырма икәнен сизмәде. Әйе. Сәюга рәхмәт. Дөньядагы иң әйбәт гаиләмә дә туган көнең котлы булсын, әнием.
Киләсе сериядә. Гали җәнаплары, мин ул аждаһаны җиңдем. Аның сулышы әле дә хәтеремдә. Исе начар идеме?
Бик начар.
Сөеклем, син бик әйбәт агач идең. Минем агач буласым килми, әнием. Мин ханәкәләрне яратам. Алар чибәр, роле дә мөһим. Агачка беркем игътибар итми.
Кансони, күлмәгең бик матур. Ләкин син үскәнсең. Сиңа зуррак күлмәк кирәк.
Матур итеп киенәсем килгән иде. Булмады бу киемдә ничек ханәкә булыйм? Үзең беләсең, мин һәрвакыт ярдәмгә әзер. Киттек!